ha khensa ku va mi languta channel ya matimba emunhwini mali leyi YouTube channel kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni la ku vulavula hi lexi ku dya vuswa byo hisa kumbe ku rima kumbe ku byala mavele a ka nhova or a ka ritlangi i kuma ku nsimu yeleyo yi tshwutshwiwile a yi basanga nsimu yeleyo loko swikwembu swi ceriwa va fike va chela murhi wo dlaya swikwembu ivi mi kuma ku murhi luwa wu hetelela wu mi vavisa. laha ni vulavula hi yini ni vulavula hi ku wela loko hi vulavula ku munhu i dye vuswa byo hisa or munhu i kandziye wrong swilo leswiwani swi kona ende swilo leswiwani swa humelela swi dlaya vavanuna vo tala ngopfu lomu ku fambeni or lomu ku hanyeni vanhu vo tala or rixaka leriya ra ka Evha loko a vona ku i rimile. ivi mavele ma huma ivi va fika ku hayi ni rime nfava i nge ni dlaya mavele lama loko a dlaya mavele lama a rivala ku le hansi ku na swimilana nyana swi nga salela loko swimilana leswiya swi nga salela ivi loko xikwembu xi ta xi fika xi rima xi fika xi hlakula xi hlakula ku nga basi ivi swi salela laha. Loko ku ri ke ni swi salele laha i fanele a endlela a kuma xikomu xin'wana xa kahle xintshwa a xi lota xi fika xi tlilina laha ivi ku basa ivi loko ku basile mi kuma ku sala nyana na swiribyana nyana or maribye maribye lama hi mona ma nga ta yini ma nga ta vhinya xikomu lexi so vuvabyi lebyiwani bya ku wela or ku dya vuswa byo hisa bya tshunguleka. tin'anga ta xintu va byi kota ku byi tshungula tikereke to karhi leti nga ta ka ni nga ti vuli hi mavito va swi kota ku byi tshungula vuvabyi lebyi ende vuvabyi lebyiwani loko ku ri ke ni i i i i fike i khoma hi byona i dye vuswa byo hisa ivi i famba i ya xibedhlele ni adhivayisa vanhu vo tala leswi mi ni twisisa kahle i nga pfuki hambi wo va yi tsake njhani kumbe i ri na timali macheleni ma kha ma ku pfumela i ku wena a wu yi ka tin'anga ta xintu or a wu yi ka tikereke to karhi va ya va ya ku tshungula vuvabyi lebyiwani because wena i believer ka ka ka ripfumelo ro karhi vanhu vo tala lava nga hola vuvabyi lebyiwani loko mo va vutisa va hole kona etin'angeni va hole kona ka tikereke letiya vuvabyi byo wela bya tshunguleka. Loko wo ya exibedhlele wo wo byi nyanyisa because exibedhlele va ta fika va ku tlhava ti-injection or va ku nyika tiphilisi va ku n'wana mara loko hi ya ka vanhu lava va xintu lava loko va fika va mikisa mitsondzwana liya ya vona swi famba kahle wa hola and then na loko ya tikerekeni teto va fika va ku endle sweswi va ku endleke swona wa hola ende vuvabyi lebyiya. na advise vo buti vo tala hi lexi mi ni twisisa kahle loko mi mi swi twa ku emzimbeni tolo mi ye mi ya rima ka nsimu yo karhi xikwembu xa n'wina or na na mbhinyi ingaku a a a swa a swa swa zama nyana ku rhetela nyana loko mi khoma xikomu mi ku mi lava ku rima na mbhinyo na na mbhinyo wa kona wa ha khomeki kahle hatlisani mi ya ka tin'anga ta xintu kumbe ka tikereke to karhi or i byela un'wana la nga kusuhani na wena u n'wi byela ku exi. Miri wa mina lowu a ndzi wu titwi kahle tolo ni ye ni ya rima ensin'wini yo karhi loko ni rima ndzi hleketela ingaku nsimu leyi a ku ri na swigungu a ku ri na swikontso se ingaku swi ni vavisekavavise nyana na laha i nga nyumi vanhu hi ku loko u nyuma vanhu i ta famba ende loko mo languta ku vanhu vo tala lava va va va fambaka va va va va va dlaya ngopfu hi vuvabyi lebyi mi kuma ku i vanhu lava mi kuma ku va hala majoni va siye vavasati kaya ivi loko a fika kwala a fikaka kona a fika a kuma munhu a ti hanyela na yena munhu luya loko a ti hanyela na yena munhu luya i munhu luya ntsena a n'wi chela mavabyi mi kuma ku i ye a fika a rimisa. a rima ka nsimu yo karhi a rimi ku ta munhu a fika a rima ivi a ku hayi mavele lama i fava i va endlela a ma susa lahaya ivi un'wana a ta ta byala futhi ivi wena loko u ya byala futhi i fika i hlangana na na na swimitswamitswa sweswiya ivi endla yini i sungula ku vabya na vana vo tala a a a tiyunivhesiti loko mo languta vana vo tala tiyunivhesiti mi kuma ku i sukile n'wana wa nhwanyana i fika eyunivhesiti swi fika swi n'wi bayizisa. na yena i ta meka sure ku hayi mbewu leyi ni nga yi byala laha na yi susa ku a kaya va nga ta ku why i i hi ku rhume ku ya ku dyondzeni mara wena i fike exikolweni i fika i i fika i lava nsimu ivi nsimu leyi wena i fika i byala mavele mavele malama a hi ma lavi la mutini wa hina or timanga te ta hi ti lavi i ta meka sure ku na yena endla yini a tsuvula timanga letiya loko a ti tsuvurile a va endla yini. a kuma munhu ku a ta ta basisa nsimu leyi ya mina ivi n'wana loko i ya i tsakile i fika i basisa nsimu liya kasi yendla i ya koka mavabyi ku wela swa dlaya ku wela swi hete vanhu vanyingi vo tala lava dlayaku hi ku wela hi leswi swo khome tingana ku mina a ni lava ku vulavula hi swona a ni lava ku ta ku vanhu va swi tiva. na nyuma loko ni ri vanhwini loko no byela munghana wa mina ku heyi phela ni ya rima nsimu yo karhi loko ni fika ni rima nsimu liya ivi ni fika ni kuma ku ku na swivedyavejani swi nga salela lahaya heyi a wu tivi munhu wo karhi a nga ta ta a ta ni basisela la nsin'wini ya mina ku ni kota ku va kahle na hi nga nyumi loko u khome hi mavabyi mo wela hi nga yumi i nga chavi ku vula ku ni werile ni kombela ku pfuniwa.

ende vuvabyi lebyiya loko ngoma yo za yi ba n'wana mhani na ku byela n'wana malume n'wana mani na mani kwala mi nga mi nga ku ni ka ka video leyi loko ngoma yo za yi ba xikarhi ka thava thava i ri munhu wa xinuna i kuma ku i ya ri masin'wini yo karhi i fika i kuma swigungu swi tivi ku yi chayini swi tivi ku yi chayini. I ta vula siku leri i fambaka hi rona ku ni yini ya rima ensin'wini ya ka manimani, ni yini ya yiva mavele ensin'wini ya ka manimani, ivi yi vheta yi chaya. Vuvabyi lebyi a bya hatliseriwi. A hi byona leswo u ta khoma hi mukhuhlwani kwani ni ta ta tsutsumela ka doctor mundzuku, va ni nyika tiphilisi or ti-injection ku mukhuhlwani wu kota ku famba. Loko u swi vona ku laha ingaku i werile, i rime ka nsimu ya wrong-o, i dye vuswa byo hisa, please fambani ka ka ka ka tin'anga ta xintu. mi ya ka tikereke to karhi ni nge mi hlohloteli mina ku mi ya ka ma-doctor or mi ya ka ti-nurse or titliliniki fambani ka tin'anga ta xintu va mi tshungula vuvabyi byo wela vuvabyi byo wela bya dlaya ku fe vanhu vanyingi na khensa dankie.